Il-lenti tagħna issa qabdet is-suffejra tar-raba', jew inkella l-field marigold. Fil-qasam mediku, is-suffejra hija kundizzjoni li tidher l-aktar fit-trabi tat-twelid, bħala sfurija fil-ġilda u fl-għajnejn, għaldaqstant mhux sorpriża li l-kulur tas-suffejra tar-raba' Pjanta sabiħa li nistgħu ingawdu fil-kampanja Maltija hija ta' lewn isfar. Hija pjanta li normalment jirnexxilha tikber f'diversi ambjenti differenti u twarrad l-aktar matul ix-xhur xitwin. Dan ir-ritratt meħud ġewwa l-Palk tal-Majjistral. Hi sabiħa, bħala fjura. Ħafna, ma kontx naf li jgħidulha suffiera propjament. Laqas jien, għax kulħadd qisu l-isem Ingliż ikun jaf. U dak illi xtaqt li nitgħallmu ftit ukoll l-ismijiet tal-Malti ta' dawn il-pjanti illi nsibu fil-kampanja tagħna. Mela issa fl-aħħar programm inġiblek bukkett suffiera. Eħ, id-darba l-oħra ġibtli bukkett ward kont, waqt kikra te. It's all right, bukkett suf ta' All right, ma ngergirx. Jekk tista' ssibli xi ħaġa naqra iktar hekk, jien naf xi orkidea, pereżempju, jew xi ħaġa hekk, u napprezza ftit iktar. Mela Nicole għaddejja ġmielha, jien kont qed naqtagħlha d-daqsijiet taż-żigarella x'sew wasalt. Qatt ma tagħmlok dritti?
Le, ara, ara kemm qtajtha dritta. Tajbin. Dritta, hekk. Mela talbi mit-test. Kif suppost, mela, mela, mela. Hux tajba bħala assistenta, Nicole. Ħafna, ħafna. Issa Nicole qiegħda tagħlaq, jekk forsi nistgħu narawha, l-aħħar biċċa tal-katina tal-petali li għamlet. Jiġifieri inti Nicole kollha livell wieħed waħħalthom. Eżatt. Kemm dawwartha litteralment dawra tond mal-qasba li kellha. Mal-qasba, eżatt. Jiġifieri jiena bdejt kif spjegajt l-ewwel wara li tgħaqqad dawn il-biċċiet, ħadd tibda tgħaqqad lilha nnifisha tagħmel il-katina. U mbagħad se tibda l-katina ddawwar magħha u jekk qed tinduna ġifieri ħanaqqat l-aħħar biċċa jiena hawnhekk tagħmel ftit kollha. Ftit ftit hu jaqbel Niko. Iva, iva għax inkella tgħaqqadlek kollha f'daqqa. Hawnhekk jiena ħanagħti l-kollha l-aħħar petala. U ħandawwar nerġa' fuqha ġifieri l-aħħar pass dejjem Kollha, nnifisha ħadt dejjem ħadd dawar fuqha u f'dan il-każ jiena spiċċajt eżatt fuq il-petala l-oħra. Kemm ġiet sabiħa lesta! U hawnhekk għandna a rose li hija bi tliet kuluri. Tajjeb, jiena din ħa nżommha ftit f'idejja ara. Din ma ta. U sigarella kellna erba' biċċiet minn kull kulur. Le, insomma dik tibqali għal dejjem, jiġifieri ma ddejaqnix lanqas. Ta, issa eqgħod għamilli wieħed hekk, tajjeb? Mbagħad nagħmellek wieħed. Eh, jiena ġost kemm ngħidlek li sakemm kont qed nagħmel intervista, mhm. is-siġu tiegħek tajjeb għal qis tiegħek. Għalija kien naqra skontu minħabba dari. Bati li bil-posta.
Eh, ħajkolli nagħmel siġu ieħor għalija u għal waqt dan il-programm. Ġifieri prepara ruħek għall-programm li. Aktar xogħol.
Ma importax.
Eh, jiġifi tajjeb li kollok sajk osra għal oh. xi affarijiet. Mhux vera? Eh. Mhux vera Nikol. Għax li minn kini tax ma finix ħafna. Ma jiena nifhem lilu fit-tul. Għax inti twila wkoll. Imma kemm qatt tajjeb ħdejkom, poġġejtkom bil-qeda u sa ġejt twila mela, jiena. Mela, aħna wasalna fit minn programm ieħor. Iva. Nittama li dak li kellna llum oġobkom ukoll dawn il-fjuri il-ġimgħa d-dieħla. Tridu taraw se tagħmlu bihom issa. Iva, ħalli fidejna. Naf li għandkom pjani. All right, all right, all right, all right. Mela, l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin naraw x'se nagħmlu b'dawn il-fjuri. Grazzi ħafna lilkom illi segwejtuna, grazzi talli tilqawna ġewwa djarkom, grazzi lill-crew kollu ta' Net Television, lill-isponsors tagħna illi bl-għajnuna tagħhom inkunu nistgħu ntellgħu programmi bħal dawn. X'nagħmlu? Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla? It-Tlieta hawn se nkunu fil-fatt.